Ħa nipprova nispjegakom b'mod sempliċi għalfejn il-kaċċa fir-rebbiegħa hija żbaljata, bil-mod kif lili spjegawieli esperti. Nipprova ngħaddiha lilkom. Mela ħa nassumu illi aħna għandna elf isma, elf share, illi dana ħa ngħidu illi jiswew ewro kull share. u jiswew elf ewro. U dan huwa biex bdejna fir-rebbiegħa. Bdejna hawnhekk, dan nistgħu ngħidulu kważi l-kapital. Il-kapital li minnu aħna qed nieħdu l-investiment tagħna. U l-kapital tagħna fir-rebbiegħa, bażikament, li qed jiġri huwa li qed jagħtina frott tajjeb ħafna. Qed jirendi dan l-investiment li għamilna u dan l-investiment minn elf ewro qed jagħtina erbgħat elef ewro. U dan hawnhekk huwa fejn tispiċċa r-rebbiegħa. Minn hawnhekk imbagħad, bl-istess mod kif il-gamiem jibda jkollu ż-żgħar u l-frieħ u dawn huma l-frieħ u ż-żgħar u li jikbru. U fl-aħħar mill-aħħar telaq ir-rebbiegħa, ħa tibda ġejja l-ħarifa u ħa jibdew jpassu dawn. U ħa jibdew niżlin, niżlin lejn l-Afrika. Issa waqt waqt dan it-traġitt għaddew minn Malta u tlifna mija. Għaddew minn fuq il-baħar u ġralhom xi ħaġa. Kien hemm problema tal-klima, problemi tal-klima. Tlifna ħames mija. Tlifna habitat loss, jfisser l-abitat fejn jgħixu, sparixxa jew ġralu xi ħaġa. U dejjem jintilfu. Waqt id-dawra kollha, in-normali, jfisser hawnhekk jibqgħu tilgħin, jiġri illi Fiċ-ċirklu normali kieku kollox huwa stabbli, nerġgħu niġu hawnhekk u għandna 1000 oħra. Grazzi għal ifisser intilfu 4000 u bqajna bl-1000. Bqajna bl-1000 kapital. U għal daqstant nerġgħu nibdew sena oħra illi qed nerġgħu nibdew induru. Jekk aħna rridu nikkonservaw u naraw illi l-ispeċi tmur għall-aħjar, jew hekk aħna rridu naraw li r-riżorsi, l-finanzi tagħna jmorru għall-aħjar, li rridu huwa Illi wara li jgħaddi dan iċ-ċiklu, aħna mhux nispiċċaw ix-xahar nispiċċaw ix-xahar b'elf, imma forsi nispiċċaw ix-xahar b'elf u mija. U jekk jiena nispiċċa x-xahar b'elf u mija u hawnhekk ikolli elf u mitt mett isma, hawnhekk ħa jiżdiedli, għaliex bl-istess mod jekk għal kull wieħed ikolli erba', hawnhekk nispiċċa b'erba' b'erbat elf u erbamija. Mela żdiedli. Imma x'qed jiġri fil-kaċċa fir-rebbiegħa? Waqt li hawnhekk inkunu ġejna għal elf, il-kaċċa fir-rebbiegħa tfisser illi minn hawnhekk jien ħa nnaqqas ammont, ħa nitlef. Isni jiena ġie l-aħħar tax-xahar u għamilt kapriċċ u ddeċidejt illi jiena rrid immur ninfoq, nonfoq kapriċċ, wara li nfaqt l-ispejjeż kollha tax-xahar. U għaldaqstant minflok, minflok qed, qed ngħin, jiena ġejt b'disa' mija. Mela hawnhekk ara d-differenza, mhux biss qed innaqqas mill-kapital, mhux biss m'iniex qed inżid fil-kapital, imma spiċċajt b'disa' mija. Mela jiena fil-verità ħa nerġa' nitlef. U hawnhekk għaliex il-konservaz-, minn aspett ta' konservazzjoni, dan ma jagħmilx sens, għaliex li ħa jiġri huwa ħa nerġa' jonqosli hawnhekk u ħa nibda ċiklu negattiv. Għalhekk irridu nikkonservaw il-gamiema fir-rebbiegħa għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk irridu naraw illi l-kapital jibqa' u forsi jiżdied ma nistgħux noqtluha eżatti qabel ir-rebbiegħa. Għalhekk irridu nikkonservawha.